ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער נײַן און אַכציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס. וואס מאכסטו?
וואס מאכט מיין חבר? וואס מאכט די קאוטש?
היינט גראדע בין איך געזיצן א באנטש מיט קלייענטס און כ'האב געטון טעראפי רעדער דען קאוטשינג. קעי.
זייט כ'האב מיך צוגעלערנט טעראפי טו איך ווייניגער קאוטשינג.

נאר סאמטינג עלס, און אסאך מאל איז עס טשעלענדזשינג פאר מיך אזעלכע מאל, ווייל למשל אויב איך האב קלייענטס וואס קומען דא פון די ליין וואס זיי קענען מיך פון דא און וועגן דעם קאנטעקטן לייק זיי ווילן זיך אוועק זעצן און זיי עקספעקטן צו באקומען פון מיך ווען זיי זעצן זיך אראפ מיט מיר דאס וואס זיי באקומען דא. א צווישן אונז סעשאן.

איך בין נישט מסכים מיט דיר ווייל איך מיין אז אויסקלארן, איך בין נישט קיין טערעפיסט יא, אבער נישט קיין טערעפיסט נישט קיין קאוטש, אבער איך רעד סתם אלס א מענטש מן הצד יא, עמיצער וואס איז אזוי ווי איינער פון דיינע קלייענטס און פאטענשעל קלייענטס, אויסקלארן וואס באדערט מיך, וואס מיין שאלה איז, איך בין נישט זיכער אז דא ליגט נישט א גרויס חלק פון די ארבעט.
אפשר בין איך נישט גערעכט. איך הער וואס דו זאגסט און איך פלעג אויך טראכטן אזוי און איך האב נאך עפעס א פארט אין מיך וואס טראכט נאך היינט אזוי, אבער ווען איך קוק למעשה אויף רעזאלטס ווי מען זאגט לייק פיפל דאונט רילי טשעינדזש ווען דעי געט עדווייס,
פיפל טשעינדזש ווען דעי אנדערסטענד דעט דעי העסטו טעיק רעספאנסיביליטי ענד טשעינדזש. אקעי, פיין. לאמיר צוקומען דעמאלט צו די שאלה, אקעי? די שאלה פון היינט איז אזוי, שכוח פאר אלע דיינע אמעיזינג שיעורים אויף קול מבשר, און זיין שאלה איז, איך בין חתונה געהאט פאר דריי יאר ברוך השם, צוויי קינדער ברוך השם, און איך פיל אז מיין ווייב האט געוויסע אישוס מיט אפשר ocd און ענקזייעטי, יענער שרייבט צו במאמר המוסגר, אדער ווי מ'זאגט אויף אידיש אין קלאמערן, קען זיין איך בין ראנג, די פראבלעם איז אז איך בין נישט באקוועם צו רעדן דערפון צו איר אפן, און מציע זיין אז אפשר איז כדאי צו גיין צו טערעפי, עס אויסטשעקן, אפשר קען מען זיך העלפן, ס'זאל זיך גרינגער מאכן, ווייל איך וויל איר נישט וויי טון, ס'קען זיין זי וועט עס נישט מקבל זיין, ס'קען זיין זי וועט זיך באליידיגן, זי וועט עס נעמען פערזענליך, און כ'האב נישט די גאטס צו פרובירן אפילו צו פרעגן, צו רעדן דערוועגן, איז איך האב גראדע פרובירט שוין אפאר מאל עס אויפצוברענגן אזוי צווישן די שורות אבער עס האט נישט געארבעט, איז די שאלה איז וואס וואלט ווען געווען די בעסטע וועג וויאזוי צוצוגיין דערצו? נא יוסף זעט. Wow. סאו קומט אויס אז וואס אונז האבן פריער גערעדט איז געווען גאנץ א גוטע הקדמה צו די שאלה. פארוואס? ווייל אבוויעסלי ס'האט ער ער האט שוין געטרייט. אפאר וועגן איר צו געבן עדווייס וועגן טעראפי, עס ארויפצוברענגען אזא וועג אדער אזא וועג, איט דידנט ווארק, רייט? יא, אזוי שרייבט איר. יא, סאו אבוויעסלי יענץ איז נישט קיין גוטע וועג. אקעי.
סאו איינע פון די איינע פון די גרעסטע יסודות איז קעיר, יא, לייק נישט מוסר זאגן, נישט. נישט נישט נישט פון א פלאץ וואס איך בין מער ווי דיר לייק איך בין די נארמאלע אין די מערידזש און דו ביסט די משוגענע לייק דו ביסט די קראנקע וואס דו דארפסט העלפ דעט דאזענט ווארק יעדער איינער רעזיסט דאס קיינער וויל דאס נישט הערן
און יעצט אויף די רגע ווען איך ליין די מעסעדזש סאונדט עס כאילו דאס איז די איידיע ווי אזוי דו קוקסט אויף איר ס'טייטש איך בין אקעי.

יא, און ער האט נישט געשריבן דא עניטינג אבאוט זיך, אבער ער האט יא געשריבן וואס ער האלט וועגן איר און וואס ער האט שוין געטרייט צו אויפערן פאר איר, ס'טייטש ער האט געשריבן איך האלט אז זי האט די און די אישוס, ס'קען זיין אז איך בין אונג און איך האב איר שוין געטרייט. און איך און וואס ער וויל טוהן זיין איידיע איז איר צו מענטשענען און צו איר זאגן העי דו האסט די און די אישו האו אבאוט דו גייסט צו טערעפי יא? יא.
און ער פילט נישט קאמפטערבל צו אדרעסירן די פראבלעם צו איר איז טייטש ער קוקט אויף איר ווי זי האט א פראבלעם יא. און ער וויל אז זי זאל. זיך גיין העלפן. זיך גיין העלפן ווען ער קומט און ער זאגט איר העי דו האסט די און די פראבלעם גיי העלף דיך. אקעי.
איך האב נאכנישט געזען ביי איינער פון וועם ס'זאל עכט ארבעטן. וואס מיינסטו?
דאס אז מען קומט זאגן פאר איינעם האלא רבי אדער רביצן האסט די און די פראבלעם גיי פאר העלפ. אט דאס ארבעט נישט.
איט דאזענט ריעלי ווארק.
ס'קען אמאל ארבעטן ביי מענטשן וואס זענען זייער שוואך, זייער צוקלאפט אין פירסט פלעיס. און זיי האבן די סעלף קריטיקל פארט פון קום זאג מיך זאג מיך, אבער ווען ס'גייט קומען צו די עכטע אמת'דיגע ווי מ'זאגט מאמענט אוו טרוט, דעיר נאט גאנע פאלאו טרו, זיי גייען זיי גייען צוריקפאלן, יא איינע פון די זאכן וואס ער האט געזאגט אז איך האב מורא, איך וויל נישט וויי טון אירע פילינגס, און איך וויל אז זי זאל עס עקסעפטן, איך האב מורא זי גייט עס נישט עקסעפטן, און איך וויל אויך נישט אז זי זאל עס נעמען פערסענאל, ס'טייטש.

איך האב מורא ס'גייט נישט ווערן עקסעפטעד, איך האב מורא ס'גייט עס נעמען פערסענעל, און איך האב נישט די גאטס. אקעי. סאו איטש פון די קען איך אריינגיין. איך קען גראדע אויך אננעמען דאס וואס דו זאגסט און ארבעטן מיט דעם. וואס האסטו געזאגט? דו האסט געזאגט אז זי האט פשוט נישט געכאפט די רמז. די רמז. סאו לויט דיר, וואס דו זאגסט איז, דו דארפסט פשוט רעדן קלארער. אבער דא קומט ארויף די ערשטע האלב פון די שאלה, מ'גייט ווייט. נו? סאו איך וויל סקיפן די גאנצע זאך פון רעדן קלארער און איך וויל גיין גראד צו די. גראד צו די זאכן וואס ער האט געשריבן, יא? סאו לאמיר נעמען איינס ביי איינס.
לאמיר נעמען איינס ביי איינס. ער שרייבט אז ער וויל נישט ווייטון אירע פילינגס. אקעי, סאו מאך זיך א גאול ווען די, אין וויטש עווער וועי די גייסט עס זאגן, אז די ווילסט נישט ווייטון אירע פילינגס. די קענסט אויפקומען מיט עני וועג וויאזוי עס צו זאגן אן ווייטון אירע פילינגס. עקארדינג צו ווי איך פארשטיי, לויט די יעצטיגע וועג וויאזוי די. גייסט צו צו דעם פון זי האט ocd, זי האט ענעקזייעטי, איך בין אקעי, אקעי דאס לייג איך צו, אבער דאס איז טעקניקלי וואס ליגט אונטער די שורות. איך האף אז דער עצה גייט צו טעראפי. לייק דו האסט א אישו.

איך וואלט געוואלט ארבעטן מיט דעם. וואט דו יו טינק נידס אוודאי האסטו נישט די גאטס עס צו טוהן ווייל יו שודנט יו שודנט העווינג די גאטס עס צו טוהן לייק די בעיסיס פון א רילעישאנשיפ איז ריספעקט די בעיסיס פון א רילעישאנשיפ איז קעיר די בעיסיס פון א רילעישאנשיפ איז נישט צו הירטן די פילינגס און נישט צו זאגן פאר יענעם א זאך וואס ער גייט נישט עקסעפטן. און טאקע זייער שיין און זייער ריכטיג אז דו ווייסט נעטשערלי עס נישט צו טון, וועגן די וועג איז זיכער נישט די ריכטיגע וועג פון עס טון. אקעי. סאו וואס יא? וואס יא? איינע פון די בעיסיק זאכן איז אז ווען דו ביסט אין זייער זייער א קלאוס רילעישאנשיפ, ווען דו האסט א קלאוס עמאשענעל רילעישאנשיפ, דעמאלטס קען מען קען די רילעישאנשיפ הענדלען מער זאכן.
אקעי.
און אויב דו זעסט אז די רילעישאנשיפ קען נישט הענדלען די זאכן, זייער אסאך מאל ווייזט עס, פארטיקולערלי אויף דיין חלק אז דו האסט נישט די גאטס עס צו זאגן, אסאך מאל ווייזט עס אויף דיין. ס'ווייזט אין דזשענערעלי אויף די רילעישאנשיפ אז די רילעישאנשיפ איז נישט גענוג טיף און שטארק, און וואס דו קענסט טון איז, וואס קען איך טון אז די רילעישאנשיפ זאל ווערן שטערקער און טיפער, און אויך וויאזוי קען איך קומען און זאגן די זאך וואס איך וויל איר זאגן פון א איי פאזישאן. איי פאזישן מיינט, גאו העד, וואס ווילסטו זאל איך זאגן?
צוויי, צוויי, איך מיין, זאג מיר צו איך האב גוט פארשטאנען, דו זאגסט צוויי נקודות, קודם די חלק אז ער האט נישט קיין גאטס, זאגסטו עס איז דא אזא זאך ווי ווען די רילעישאנשיפ איז גענוג טיף און גענוג שטארק אז ס'דערהייבט, יא? ס'פארנעמט, סאו קודם זאגסטו די רילעישאנשיפ זאל זיין גענוג טיף און גענוג שטארק אז ס'זאל דערהייבן. דאס וואלט געווען איין דירעקשאן צו ארבעטן איז זעהן וואס קען איך עז די מאן טוהן צו מאכן די רילעישאנשיפ שטערקער און טיפער, כדי צו עווענטשעלי קענען דערהייבן א אמת'דיגע שמועס פון די זאך, נישט אין די וועג וויאזוי דו ווילסט איר עס זאגן, דו ביסט, אויב דו קענסט די ווארט, די רעספעקטפול וועג פון איר זענט א משוגענער, ווייסט וואס איך מיין? ער איז זייער רעספעקטפול אבער די באטטאם ליין האט ער אים געזאגט, סאו דעט דאזענט ווארק, יא? סאו. סאו דאס איז די צווייטע נקודה איז למעשה לאמיר זאגן מען האלט דארטן אדער מען טאר מען אנקומען צו די פוינט. נאכדעם וואס דו האסט בסייעתא דשמיא אויפגעבויט און און דו האסט א שטערקערע רילעישאנשיפ גייט געשען איינע פון די צוויי זאכן אדער גייסטו פלוצלינג זעהן אז זי גייט זיך עפענען פון דיר און זי גייט זאגן דו ווייסט זי גייט אפשר נישט זאגן איך האב ocd איך האב ענעקזייעטי

אקעי. ווארדס העוו א ריעל פאוער. און ס'קען זייער שטארק זיין אז זי גייט קומען און זי גייט צו זאגן ווייסט איך זע אז ס'נעמט מיך אזוי לאנג צו טון יענע יענע זאך, אדער ס'קומט מיך אזוי שווער אן צו טון יענע יענע זאך, אדער איך זע איך האלט מיך איין פון טון דאס יענץ לייק זי ל א מענטש וואס האט באמת או סי די און ענעקזייעטי ליידט, זייער לעבן איז נישט גוט, און אויב זי איז נישט דער וואס ברענגט עס אריין אין די קאנווערסעישן איז זי נאכנישט גענוג קאמפארטעבל און נאכנישט גענוג סעיף מיט דיך עס צו ברענגען, סאו.
סאיז האט יענער ליידט און וויל און האט וואס האט וואס וואס זיך אויסצורעדן. יא, האט א פולן בויך. אויך האט א פולן בויך. און און די דזשאב פון די מאן, כ'מיין אז ער וויל באמת העלפן, איז צו מאכן גענוג באקוועם אז זיי פילן גענוג סעיף ארויסצורעדן וואס עס באדערט, וואס עס שטערט, וואס טוט וויי. דאס זאגסטו יא? יא. אקעי. דאס איז די נאמבער וואן, דאס איז די ערשטע זאך. די צווייטע זאך איז, אויב דו ווילסט דווקא זיין דער וואס וואס וויל אפראוטשן דאס, לייק ווען דו זעסט זי קען זיך עפעס נישט צאמנעמען און זי קען נישט, איז די מאוסט סימפל זאך איז, אויב דו נעמסט קעיר פון דיך, לייק ביסטו שוין יא שלימות'דיג, לייק האסטו שוין. ביסטו גרייט זיך צו לייגן אויפן אפערעיטינג טעיבל אונטערן מעסער? ביסטו גרייט צו גיין צו טערעפי פאר דיינע זאכן? אפילו אויב דיין אדזשענדע העט זיין עווענטשעלי צו קענען ווייזן פאר דיין ווייב אז דו גייסט פאר טערעפי אבער ביסטו עס רעדי צו טון ביסט דיך אליין נאכנישט.
סאו דאס הייסט אז די מאן זאל גיין קודם טשעקן צו ער איז אקעי אדער ער זאל ווייזן פאר זיין ווייב די וועג אז מ'גייט צו כ'כאפ נישט פונקטליך. ניין ער אליין זאל זעהן ער זאל קוקן אויף זיין אייגענע נגעי עצמו. און אליין זעהן צו ער איז רעדי צו גיין פאר טערעפי צו ארבעטן אויף זיינע זאכן אויב ער וויל מציע זיין טערעפי פאר אים, איך האב נאכנישט געזאגט אז טערעפי איז די סעלושען פאר אים אדער אז טערעפי איז די סעלושען פאר איר, איך גיי מיט מיט זיין איידיע אז ער קומט און ער וויל אפערן פאר זיין ווייב אז דאס איז וואס זי זאל טון, סאו טראכט דו אליין פאר דיך, דו וואלסט ווען געווען רעדי צו קוקן אויף דיינע פעיליערס אדער דו האסט א הארד טיים צו זעהן דיינע פעיליערס?

ביסט נאכנישט גרייט? איך מיין כאילו יעדע מענטש, יא ווען איך קום אן ווי א מושלם בין איך נאך, איז פשט אז איך בין נאכנישט גרייט אדער צו אנערקענען אדער צו נעמען אחריות אדער ביידע אויף מיינע דיפעקטס אויף מיינע חסרונות וואס יעדע מענטש האט און אויב איך בין נישט גרייט צו נעמען קיין אחריות אויף אדער אנערקענען אין מיינע חסרונות ווי קען איך קומען צו יענעם און פארלאנגען די אז יענער זאל עס טוהן. און נאך מער ווי דעם, ס'קען גאר זיין אז די ריזען פארוואס יענער וויל נישט שעירן און רעדן און פיקסן צום דיך רעדט אז יענער האט א פילע בויך יא סאו וואס איז די ריזען פארוואס יענער שעירט נישט פארוואס יענער קומט נישט זאגן אקעי איך וויל מיך גיין העלפן איך וויל עפעס טוהן מיט מיך לכאורה א חלק פון מיין הייפאטעסיס איז. אז די סיבה איז ווייל דו ביסט נישט גענוג וואלנערבל, סאו אויב דו ווילסט אז זי זאל ווערן וואלנערבל דאן מוזטו, אויב איז נישט די בעסט קעיס סינעריאו אז ער זאל אויפשטיין איין טאג און זיין ווייב זאל אים זאגן ווייסט כ'האב באמערקט, מיט די לעיבל אן די לעיבל, כ'האב באמערקט אז איך האב די און די זאכן וואס איך מוטשע מיך און איך וויל ארבעטן אויף מיך. איז דיין בעסטע זאך, יא?
און דו
מאן האסט די אפערטוניטי איר צו ברענגען צו די פלאץ ווען דו אליין גייסט ווערן וואלנערבל און דו גייסט אנפאנגען ארבעטן אויף דיינע זאכן.
אין אנדערע ווערטער, די ריזען פארוואס זי קען עס נישט טון, פארוואס זי קען עס נישט פעיסן, איז וועגן דו פעיסט נאכנישט דיינע זאכן.
Wow דאס איז טיף. איך פעיס נאכנישט מיינע זאכן מיינט אין אנדערע ווערטער איך בין נישט גרייט צו זיין, דו רופסט עס וואלנערעבל, אבער איך בין נישט גרייט וואס די מניעה איז, צו עס איך בין נישט איך בין נאכנישט באקוועם צו זיין שוואך, יא שוואכע מענטשעלע וואס איך בין, און פייער אין פראנט פון איר, איז במילא איז זי אויך נישט גרייט צו זיין די זעלבע זאך פאר מיר.
אקעי. יעצט אויב דו ווילסט דווקא, דו פילסט ווי דו עוואוידסט די קאנווערסעישן, יא אסאך מאל איינער זאגט מיין קשר מיט מיין פרוי איז גענוג שטארק אונז האבן א עכטע שטארקע קשר, איך פיל ווי אויב איך וואלט ווען אויפגעקומען מיט די ריכטיגע וועג וויאזוי עס צו זאגן וואלט זי ווען עס געקענט האנדלען, איך פיל ווי מיין ווייב כאילו אפילו ווארט אויף מיך אז איך זאל עס זאגן, און איך פיל די פראבלעם ליגט אין מיך, דאס ליגט אויך אביסל אונטער די ווערטער פון איך פיל ווי איך האב נישט די גאטס. אקעי.
לייק איך פיל ווי איך וואלט עס ווען געקענט זאגן, איך פיל ווי זי וואלט ווען ענדזשויט אפילו איך זאל איר עס זאגן, איך רעד יא נאך אלע הקדמות וואס אונז האמיר געגעבן, יא איך גיי אין א דעינדזשער זאון יעצט, איז די וועג וויאזוי עס צו טון דעמאלטס איז ווען דו בשום אופן דו קריטיקירסט נישט, דו זאגסט עס נישט כאילו, דו באשולדיגסט נישט כאילו דו האסט, דו קענסט זאגן. איך האב באמערקט געוויסע ביהעיוויערס וואס זעהן אויס טשעלענדזשינג, און איך קעיר באמת שטארק פאר דיך, האסטו געטראכט אמאל צו רעדן צו א פראפעשענעל פון די זאכן?
און איך טראכט אז ס'וואלט מיר געקענט העלפן ביידע פון אונז, פון מיין פוינט אוו וויו, איך פיל, איך זעה, איך באמערק. אוי דאס איז געווען די נקודה וואס די מאנספרי, כ'האב דיך איבערגעהאקט, די פון די. פערספעקטיוו, סאו יא, אז וואס?
אז איך רעד פון זיך? עניטינג וואס דו גייסט איר זאגן זאל קומען פון מיך, איך פיל, איך באמערק, ס'זעט מיך אויס. און נישט דו ביסט, אדער ס'דאכט זיך מיר אפילו אז דו ביסט. יא. וואס טייטש, אנשטאטסן פוינטן די פינגער אויף יענעם, די פינגער פוינטן אלץ צו יענעם, פוינט די פינגער צו דיך, איך פיל. די און די זאכן, אדער איך זע די און די זאכן, אדער איך באמערק די און די זאכן, וואט אר יור טאטס? אדער דו ווילסט עס נעמען די נעקסטע לעוועל, לייק וואלסט ווען געוואלט גיין צו א פראפעשענעל, אדער וואלסט געוואלט אז אונז זאלן גיין, אדער דזשאסט היט איט עט די העד, אבער פון א איידעלע שיינע וועג, אויך נאר נאכדעם בעיסד אויף דעם וואס דיין רילעישאנשיפ. איז גענוג שטארק און און דאס איז אויכעט זייער א א וואלנערעבל פלאץ און א מענטש דארף אויכעט טראכטן זייער גוט ווען עס צו טון און וואס עס צו טון און וויאזוי עס צו טון און יא דאס איז אין קורצן די איי טינק די.
גאנץ שיין אויסגעשמועסט פאר א קיצור, כ'מיין אויכעט גאנץ קאנקריט טיפס און סטעפס וויאזוי וואס צו טון אלף ביי אקעי. אין אנדערע ווערטער לייק צו סאמערייזן. איז די רילעישאנשיפ ספעשעלי די וועג וויאזוי אונז בויען רילעישאנשיפס מיט שידוכים לייק מען טרעפט זיך ממש לייק אפאר מינוט צו אפאר שעה פאר רבע שעה און נאכדעם בויט מען אויף א מען האט חתונה כמעט ווי צוויי פרעמדע מענטשן פארשטייט זיך די עלטערן האבן געטון גוט ריסערטש און ביידע האבן געהאט די אפערטוניטי צו זאגן יא אדער ניין.

די בעיסיס פון די רילעישאנשיפ דעמאלטס איז געבויט אויף וואס דיינע מדריכים האבן דיך אויסגעלערנט און וואס אירע מדריכים האבן איר אויסגעלערנט, און ס'איז דא זייער אסאך עריעס וואס אונז עוואוידן, סיי אין אונ. סיי דו עוואוידסט עריעס פון דיך אליין און אויך דו עוואוידסט געוויסע עריעס פון איר, און ס'איז אקעי פאר יענע סטעידזש צו עוואוידן, און וואס איז געשעט דעמאלטס איז, די חתן כלה, די יונג קאפל, די שוין שוינע קאפל, אין די ערשטע פאר יאר, צוויי דריי, עטליכע יאר נאכדעם, און מען האט עטליכע קינדער, קאנעקטן, קאנעקט מען בדרך כלל, פון מיין גוטע זייט צו דיין גוטע זייט, פון מיין געזונטע עריע אין מיין נפש צו דיין געזונטע עריע אין דיין נפש, פון די זייטן אין מיר וואס זענען אקעי און ביערעבל פאר דיך, צו די זייטן פון דיין נפש וואס איז אקעי און בעירעבל פאר מיך און דיר. און מיט די צייט עז יו סטארט טו גראו, מען קען נישט אנהאלטן א רילעישאנשיפ אזוי אויף אייביג ווייל דו ביסט נאר חתונה געהאט צו א קליינע פארט פון דיך איז חתונה געהאט צו א קליינע פארט פון יענעם. איטס נאט סעטיספייאינג, איטס נאט ריעל, איטס נאט האול, נישט דאס האט די תורה געמיינט פון על כן יעזוב איש. ווייל ווייל ווען דו ביסט מיט דיין טאטע מאמע אינדערהיים ווייסט מען זיך וויאזוי צו טענה'ן, און ביסט מיט דיינע געשוויסטער ווייסט דיך וויאזוי צו קריגן, סאו וואטס די פוינט, יא איינער האט אמאל געוואלט מעסטן די לעוול פון רילעישאנשיפ פון א קאפל פרעגט זיי, נו ענק ווייסן שוין וויאזוי זיך צו קריגן? דאס הייסט אויב ענק ווייסן נאכנישט וויאזוי זיך צו קריגן, איטס ווערי נייס, קיינער זאגט נישט קיין עכטע סען. ריספאנסיבל מדריך אדער טעראפיסט גייט דיך נישט זאגן הייב דיך אן פייטן לייק די ערשטע נאכט פון די חתונה פשוט צו זיין דזשעניוען און לאז אפ די אלע פארמעליטיס ניין איך זאג הייב דיך פאר קאפלס פונקט פארקערט ענדזשוי און בוי אויף די פארמאל אויבן אויפדיגע האקעלע כאילו פאלשע רילעישאנשיפ אין די ביגינינג ביקאוז דעטס וואט יו קען דא אין די ביגינינג און אויף דעם עווענטשעלי
גייט זיך עס רוקן און די

און פון די אייפאזישן, לייק, מען קען נאך אריינגיין אבער ס'איז דאך דא א לימיט וויפיל מען קען אין די.
וויפיל דו קענסט פארקויפן א פראדוקט וואס דו פארקויפסט דערווייל נישט אין דיין סטאר, מסתם צו זיין אן א פסיכא. יא. אקעי.
געוואלדיג.
אקעי. שאלות פאר די פראגראם יא וואס ווי עס איז זעלבסט זאל אדרעסירן קען מען שיקן אויף טעקסט אדער לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. קאוטש און טערעפיסט יוסף זאב בראווער טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן א גרויסן שכח יוסף זאב. שכוח פנחס.